ma john mahama ba na ɔforo private jet ɔbɛ resign bisa oku jeto abrako aboa ne sɛ wa resign daabi nkwaseafoɔ mu nka no korɛ the same sika akofo ado to gu yɛ a yɛmpɛ no mo baeɛ the same job na moyɛ ah the same job ɛna moyɛ nkwaseafoɔ stupid people what what ba bɛn yɛ sɛ oh me deɛ menyɛ kwasea te sɛ akofo ado npp fo agyimi yɛ sɛ okay ɔmo agyimi ɔmfam kwasea nkofie yakoto ama wo waba nti private jet na kwaseafoɔ no npp foɔ no foro no mo aba no ɛni kwa sɛ mo nso mo de sika bɛforo bi ha dabi ma gyimi mo koraa deɛ npp foɔ no koraa yɛ aberewa yɛ a n'ano onya stroke mo ba vice kwaseaba yɛ odi mo akyi motam ne hwii de ne to private jet mu de ne kɔe ɛma ɛbɛka ho asɛm a mo si o momforo bio afei nso ɛbaa ne sɛ amasan akɔforo private jet foforɔ stupid people ah ɛne anɔpa tu anwummerɛ mo bɛtena tv so moma captain smart odwan sika na wɔbɛdi na kevin taylor mama ne sika wɔbɛdi akufo ado atɛm a private jet o na sɛ megya mfii so te radio so di no atɛm private jet o nti what makes you different from them Huh? What makes you different from them? Adan na bibini ejimi sa poku ase adan fish pond. The biggest city, two biggest city. Ka nko ka ma na adan fish pond na dawo. Sa 50 million dollars a wo de kɔ ma broni agye ne private jet no. Sa sika no can build and fix the road na save human being life dabi ma gyimi mokɔto sika no gu wie a na mabɛtena hɔ na kwasea sɛ yɛmmɔ mpa yɛ nyame bɛ save nnipa nkwa mu ni twa asere stupid people ka sɛ saa na buroni agyi mi saa na buroni agyi mi meka kyerɛ sɛ trump baeɛ wɔ sɛ ɔbaa ntɔkwa nsi wɔ wiase ɔtoo ne nsa frɛ nkramofoɔ na ɔma ma no ɔkɔgya abɔ mu guom kuro no mu asɛ ɔm de ɔm gyi mi baeɛ ɛnna ɔtrɛte eh, three days ago ɔtrɛte putin sɛ ɔba abɛgya bɔmbɔ agu putin so aku no nti putin mmra na ɔde plane kɔsi hɔ putin de ne gyimi aforo aba amerika wabɛsensan document ɔmo nsan nwiei adeɛ kyen no san putin kɔɔyɛ a na ɔfrɛ ukraine ma mpanyin ɔmmra mɛtena ase nsan sign contract because ɔmo ɔmo ɔmo asensan contract nti sign contract no wie ukraine ma mpanyin wɔ amerika sisi amene kasa o wosan wie na wankɔdi mmara so na ade wopɛ kɔto bɔmbo to baabi a amerika wɔ right sɛ ɔmba bɛkum nyinaa ɛno nti ɔma aba bɛgu a ɔmo san contract no nti adɛn na bibini nko aka sɛ mebaa mɛyɛ wei a medeɛ mentimi nyɛ trump se mebaa mɛtwa turumu turumu ɔbaa yɛ anotwam putin si n'ani aden ɔmma ɔse masa wo kae deɛ mekɔyɛ nkramofoɔ no woamma a mebɛdwiri moscow agu putin di amerika aforo plane aba amerika ha putin si osuro obi bɛgye ne kuro amerika sɛ wodeɛ bra me a mɛguide kuro no nyinaa ma ɔntew sɛ wobɛkɔ saa na ukraine ma mpanyin wɔ ha yi amerika potro ukraine nyinaa ma ɔmo because wa wode gyimi bɛyɛ sɛ wokɔgye ukraine because ukraine ma mpanyin ni hɔ no America bɛku simple fact saa na Putin wɔ America wɔ a wonim sɛ wobɛkɔ Russia sɛ wokɔgye Russia because Putin ni hɔ no America bɛku adɛn na bibini nko adeɛ wagyimi deɛ waka no nyinaa wadi wiati accident akoku alupere akoku nkuofoɔ na ano yaa nti wowɔ sika a yɛmfa ntena Ghana hɔ ne yɛmfa mfiksi deɛ aka no sɛ ɛbɛyɛ a next time nkoku foforɔ nkɔhan private jet dabi wagyi mi yɛn sesɛ sika no ma asɔfofoɔ nkwaseafoɔ a wɔn ayɛ azan atotɔ rolls royce atotɔ range rover atotɔ cars akɛseɛ atotɔ yɛn fa prophecy saa prophecy building mo nka nkyɛ john mama gyimifoɔ no sɛ mese mɛma obi de gya abɛtum cause yi ghana ni bia ni hɔ a me na maa yɛto aba maa no ghana ni bia ni hɔ a meka kyɛ nsɛ yɛto aba ma John Mahama no aba abɛte prophecy office ama yɛabɛhyehyɛ nkɔm wɔ hɔ daa bi mɛsi yɛn to aba ma no na ɔbɛbi adwuma 24 hour economy ɛde ghanafoɔ agum ɛnti ɔwɔ sika a ɔde kɔsi ministerial office for prophecy a ɔmfa nsi ministerial office of industrialization ne ɛmmie company ne factories ne ɛmplɔy ghanafoɔ no kwaseafoɔ amerika sɔfo biara nia adwuma na trump bia no pɛto nwumerɛ nti everybody fa nsuo so baa ɔrumarika ne no anya adwuma ayɛ nti adɛn na mo ma ba no kɛɛ sɛ mo forgete gyimi a ndc gyimi mpp foɔ gyimi no daabi mo deɛ no ɛyɛ worse mo gyimi koraa kyɛn ɔmo ha wɔn mo mpp foɔ d levy e levy nti yɛn mpɛ ɔmo mo baa yɛ mo nso mo nam kwasia d levy aba ha. yɛde baa yɛbɛgya adum sɔ nso ghanafoɔ frɛ me a obi adasum mu gyimi ɛneɛ mo kɔfa d11 ne ba bɛyɛ dɛn yɛgye d11 no yɛgyae ama obi ada light mu ne yɛagye yi d11 na afei kora na obi adasum mu ah dwammaa ma kwasia korɔmfo takyi amoa ma memie kaa na pampam na muhu ma ne mu ye korɔmfo takyi amoa nti meka akyerɛ mo sɛ moansua nyansa madi ka ka akyerɛ mo sɛ asɔfofoɔ no obiara ne tumi ne nyinaa yɛ azaa nyame boa deɛ ɔboa ne ho mebɛduru amerika nkofo a mbɛto ɔmo ate sɛ kevin taylor aboa yi wanso ɔyɛ ankɔyɛ adwuma a ɔdi buroni aberewa akyi a ɔhoro ne nkukuo no ɔne kaprɛ ɔbaa ghana hɔ no john mama aboa ne treating sɛ vice president ɛde ne kɔtena vice president fie ɔne kaprɛ wantumi ansi dan memete ayi Nyame ɛmpɛ m'asɛm nkyɛn kwasea no me na m'asɔre akɔyɛ adwuma wɔn na bia megye sika ɛna megye a mehu nyansa save bi ɛna mede sika no akɔyɛ dɛn akɔtotɔ fie wɔ Ghana hɔ mewɔ fie uncountable ɛwɔ nkran hɔ East Legon mewɔ bɛɛ deɛ wɔ hɔ ansa na mewɔ estate land da hɔ a mesi estate buildings gu so de ama rent nso aboa no bɛto no kurom a onya sɛ Nyame na pɛ m'asɛm kyɛn no. Meda BMW mu, meda Rolls Royce, meda Bentley, metwi kaa mepɛ because mahu nyansa asɔre akɔpɛ adwuma ayɛ. Ɛna menya sika no a menyɛ kwasea te sɛ ayi ayi pate mu nam de akɔyɛ mmaa asɛm na wɔn de makɔ kɔɔto akɔgye anaa sɛ mo agyan mo daabi menya me a medi m'adeɛ na me invest bi. So ɛnti nyame boa deɛ ɔboa no ho nti sɛ accident ɛkɔku a nkɔsesa mmoa wei yɛ make sure sɛ yɛwɔ sika a yɛntɔ plane papa ma armed forces no ne yɛnkɔtotɔ china plane a ɛnyɛ yɛmpɛ papa mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time minister foforɔ nkɔwu wɔn ɛnna ɛsɛ yɛdwene ho nti yɛ mmea mfa sika no nkɔma sɔfo gyimifoɔ bi sɛ ɔno nyini na accident foforɔ ase akɔku nipa taabi sɛ wote kaa mu na bootu atu na woakɔ akɔwu a ɛɛ sɛ kaa no aka wɔ fie no wo nuanom mmɛki sure sɛ ɔmde akɔ magazine akɔtɔ boat mu no agum sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nso duru kwan no mu a ɛnkotu nkoku ɔmo simple analysis simple as abc nyame nyɛ hwee ma bibini bibini aboa mo mo baayɛ a mo gyimi na o yɛ taa mpp foɔ taa mpp foɔ na mo gyimi sɛ akugya to abrakwa ne kɛvidela nkraman wɔn kɔɔ washington kyerɛ sɛ america trump kuro mu di n'atɛm wɔn a wɔdi n'atɛm no ɔrekyɛ sika a ɔnka sɛ metaa ɛɛ eh, pɛɛti wei ni ntumi mma wei bio daabi yɛnya to aba ma wɔn a wɔyɛ mampanyini fo ɔman no nyinaa te sɛ wakɔ gyina obi kuro mu gyi ne sɛ mɛmma ndc ni ɛmɛma npp ni visa ma ne nkɔ ghana mɛma ndc ni nko ano ɛna trump mu sɛ ma gyi me na wabande america vis ghana visafoɔ no ɔma ghana ni bia mewura mu because mo se mo ma na gi mpp ni ɔyɛ citizen wɔ america nkɔ ghana ɔmo nso si ɔmo ma ghana foɔ ma america ɛnu nti trump pam a ghana foɔ a ɛwɔ ghana student ɛwɔ america nyinaa ɔpam ɔmo wɔ deport obia na masa atam one million dollars ɛmo ne kotua bribe ama memphis university sɛ ɔmo protect ghana student from trump na kwasea wa na ɛka kyerɛ sɛ buroni ɔgye bribe wei koraa no sɛ trump ne te a sɛ moakɔma ɔmo bribe a ɛno koraa no ahwɛ ɔmo bɛhyate school ne down moagyi me ayɛ sɛ mmoa no nti momfa sika no mmoa ghanafoɔ no ɛguɔ no na monyae ɔmo ɔmo aburokyɛ ne anipɔ to ɔmo next time na moba aban mu ama momɛgyi me na afei no momɛgyi me na afei na obi ahu si yɛ mmoa kɔmakyɛw sɛ buroni no ghanafoɔ ɛwɔ ha ne yɛ nyinaa mu ne sɛ yɛ ghanafoɔ Nti yɛkɔgyina Ghana embassy ne yɛ ko ne yɛ ka se yɛ mma Ghana ni mma because ɔyɛ party bi ni a ɛmfa America ni ho as long as ɛwa deny ne citizen no ɔno nso bɛ deny ɔ citizen foɔ nyinaa san akyekye ɔmo adipɔto ɔmo ɔkɔ aseɛ wo fi ti Africa wo mma America ni mma wo kurom a ɔmo nso mma Ghana ni mma nti ɔmo akye Ghana foɔ dipɔto ɔmo anyɛ yɛ nkotua bribe sɛm momfa sika no mmie adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛdipɔto ɔmo na ɔmba Ghana ɔmo anya biribi ayɛ wɔ hɔ mmoa mo gyimi me ka kyerɛ mo sɛ mo gyimi a mo gyimi wɔn bɛ dipɔɔto ghanafoɔ nyinaa yɛato aba ma wo ɛdeɛn ne metaa mpp sɛm akofo ade ɔno ɔte so na aka so agyimi adɛn no anka sɛ ndc ni bi a yɛawo no wɔ america anaa wɔbɛyɛ american citizen bi ɔba embassy a mema no visa ɛyɛ mo nko a no magyimi because onim sɛ ɔyɛ a amerika bɛ responde amerika ɔmo nsuro bia o mesi putin ɔde plane kɔsi hɔ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔma no two days wamfrɛ a ɔbɛba abɛdwa bɔmba gu putin so aku no putin de amerika foro bae ɔba amerika saa na nkramofoɔ no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ plane si hɔ ɔmo amfrɛ amma ayifoɔ no areniafoɔ no ɔmo sɛ ɔwɔ oh, eh, borɔfo ntumi ma mɛsɛe yɛ nneɛma ntumi mɛgya bɔmba Ampa ni ampa wɔn amfra wɔn kɔyɛ dɛ ɔkɔ bɔmbu wɔn gya ɔsɛɛ bɔmbu no nyinaa mu no kura bɔmbu no nyinaa puti kura ne nam amerika no na still trump de ayi eh, fighter jet nam na pampam ɔkyerɛ ne sɛ wogyimi a mɛsan aba nti saa nkofo wɔ mu no wɔn nim gyimi wɔn de wɔn nim sɛ yɛato aba ama wɔn a wɔyɛ mampanyin wɔ ghana hɔ wɔn nim sɛ yɛ wɔn ndc yɛ wɔn npp nti mu gyimi nti mu gyimi no mo ma no ntena ghana hɔ a. nti makɔ gyimi nyɛ afei nam sɛ kɔtuatua bribe na afei trump te a ɔsɛ ɔ ghana ma mpanyin yɛ corrupt afei koraa deɛ band na ɔde ato mo so no no a increase ne mɔɔ na afei wabɛhyate memphis university ne down cause university foɔ bebrebe wɔ hɔ a wakɔhyate ɔmo down wɔ america cause of deportation na asɛm na wɔn ɛnti yɛtua bribe no ɛyɛ bibini kurom ne yɛgye bribe buroni kurom yɛnim anokorɛ frɛ no bribe ɛɛ wokɔ a woyɛ late wɔ adwuma mu na wo manager sɛ ɔmpɛ obi wɔ a wopɛ a kopa na kyɛw sɛ deɛ wapamo a wapamo ɔyɛ ne sɛ i beg you wɔ hɔ daabi woba adwuma ɛyɛ mmara woba late nnɛ kyena woba late adeɛ kyɛ aba ɔmbɛpamo a system na ɛyɛ adwuma di mmara no so no aso mu nyew fala no ano no ɔyɛ aka akyerɛ wobɛduru aburokyire wobɛyɛ mmaa asɛm a yɛbɛgye wo fie de ama ɔbaa asɛm agya ɛkɔyɛ mmaa asɛm yɛagye ne fie ɛsi a landlord ɔkɔ landne a ɔda obi bu hall mebaeɛ a menyɛ mmaa asɛm yi me manhyen ɛguɔ mewɔ mansions more than 200 wɔ america ne nyinaa baako kura ni wɔ ɔbaa bi agye because deɛ ntia menkɔyɛ mmaa asɛm mepɛtwa deɛ no asɛm ayɛ kɔɔ no ma buku obi akɔhyɛ hotel akɔdi no nyɛ afei na mede gyimi kɔyɛ dɛn ɛkɔyɛ mmaa asɛm sɛ me yere ni asi masi na afei kyina no makɔ court me gya awaleɛ me gya agyapadeɛ daabi I don't want to do nonsense nti me follow mmira no asom nyew ɛno ano no ɔmfa obi nkɔsensan nkrataa wɔn na ɛba bi ɛde kɔ akɔyɛ dɛn ɔsɛ dɛ today you seem calm because dabi ɔma gyi me ntumi to me bo ase akyire na ma bɛfa yɛ ɔmo girigiri ɛna afei so mebɛfae adwoma ama no mate sɛ ɔde no kwasea afrɛ national security foɔ no de ɔmunya mpp foɔ no kɔso agyi me no no kwasea wo ba bɛkyi obi wɔ aberɛ a wo no n'ano yɛa before sɛ mpp foɔ no ba bɛka sɛ ɔmmɛtwa wo yere ti no ndc ni kwasea gyina ho sɛ galamsey site because emotion akye ɔmo ɔmo leader wu ɛnti eh, galamsey foɔ wɔ ghana nyinaa yɛtu ɔmo a yɛmmɔ ɔmo tuo nku ɔmo ndc ni kwasea ne nam hɔ nti deɛ na kyɛ sɛ obi so sɛ obɛtwa wo yere ti a ɔno deɛ nkɔkye no wagyi mi adeɛ no yɛn mu ɔman saa ndc ni di bɔne amena ne mfa no npp ni di bɔne amena ne mfa no simple yɛ ne saa wokɔkye obi obi ankasa sɛ yɛyɛ na kevin taylor sɛ obɛtwa ahemfo nyinaa ti ayi ghana judges nyinaa yɛ ahyɛwofoɔ yɛdi ɔmo tɔtwɛ tɔtwɛ saa wɔ hotel ɔmo nyinaa twam afo ɔmo tete kɔɔto ɔmo twam afo na nkurɔfoɔ di ɔmo ɛna ɔbaeɛ na nkeɛ sentɛnse no a bi a one week bi kura three days na makye npp ni nso a nkɛ obiara mmɛkasa ba ndc ni gyimifoɔ ɔno di atɛm na watrɛte nkurɔfoɔ na watwa ntoratɔm so na ɔkɔ firi na kwasea npp ni nso kɔyɛ biara kɔkye no wagyimi saa adeɛ mentwe ma wo nti mmara no ɛwɔ kurom a sɛ nka aboa yɛ a ne ho fi si yɛ nkɔkum nipa ɛwɔ galamsey site nyina na nka makye no saa no adeɛ kye na npp ni nso kɔka sɛ yɛbɛtwa dwɔmaama ne ne yere ti a na ɔno nso makye no a obiara nkasa ba ndc ne gyimifoɔ se yɛbɛ yɛnku galamseefoɔ nyinaa yɛmobɔ ɔmo tuo nku ɔmo wɔn na ɔno deɛ ɔnenam wɔ firi obiara ntumi nkyɛn no na npp ni nso kɔka sɛ ɛneɛ mobɛku yɛ deɛ nso yɛbɛtwa ma ama ne ne yere ti a ɔno deɛ nkɔkye no gyama ma gyimi kwase adwama ama ne ne yere ɔmo yɛ nipa kyɛn obi wɔ ghana ho gyama ma gyimi on stupid people wɔanya mo first and last a mobɛkye obi a ɔno di matɛm kwaseafoɔ sto mo ho afiafi ha Wei nyɛ first and last. Mo wɔ police wɔ soja. Mo fa nkɔkye akorɔmfoɔ am robbers wɔ faa no mo kum nipa. Ɔmo asara nde ɔman no ho nyinaa hyia. Eh, am robbers bɔ obi so kura yɛfrɛ police a. Yɛnyɛ police. Nti these are the people a yɛ hante nya obi a kwasia mo a mo encourage mo nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nni ɔmo atɛm na ɔmo nso di mo atɛm bia. Ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ ɔmo de yɛyɛ nkɔkye ɔmo kwasiafoɔ ɔmo de ɔmo nyɛ Ghanafoɔ. NDC ni aboa se yɛnku galamseefoɔ nyinaa.

so ate aseɛ kevin taylor aboa no te ɔman no mu atrɛte obiara me koraa deɛ ɔman di wansuro mi a wɔbɛtrɛte me sɛ ɔbɛmi yɛ deport me ɛntina nnɛ mogye heat no da bia mbɛdi m atɛm no kevin taylor nti ame deɛ me sɛ meme ntwa ntorɔ meka no korɛ kyerɛ wo deɛ nti a meyɛ wo ho adwuma meka kyerɛ wo meme nsuro bia ɔmo mo ansuro twene jonas na mode mo gyimi de mo ho aba masoma kwasea no ɔne nam wɔ 2019 2020 nyina ɔte social media ɔte so abɔ me din aka sɛ ɔbɛdi pɔto me da ma ban baa yɛ yɛ na mode gyimi kɔma ne sika sɛ ɔmɛgye me ɛnɛ me responde a mote hɔ na ae na you are insulting the president ɛna ho ahoa kwasea president no nim nyansa kama me ato abaa ma no na wakɔma kwasea wei sika sɛ ɔmɛgye me obi sɛ you fear Kevin Taylor da bia me di na tɛm ɔne suro me ɔtumi bɔ me di anka me ma obi akɔ tetɛ na awɔ ne sekan ɔba da mu to no ɔtumi ɔte aburokyɛ kura bi ase o ɔno ɔma New York da ɔba ɔbɛyera ɔno akura bi ase na ɔte sɛ ɔbɛbɔ threat na meyɛ dɛ me soma a menkura no ɛna ɔmo kɔkɔ hu sɛ ɔte Virginia kura bi ase ɔte border line to Virginia to Washington state ɛnti dan moto bi Ghanafoɔ na frɛ sɛ o yɛne ne mma buroni ne buroni aberewa na ɔhwɛ no no mma no ɛne Ghanafoɔ no bi mma no kɔ school na ɔmo kyerɛ me na mma boys tu kaa kɔtetɛ no wɔ baabi ɔte ɔmo de kaa monitor no saa bɛɛ one week ehu